Dostlar salam, şu günki gürrüňini etjek adamym örän üýtgeşik. Şuň ýeten derejeleri millionlarça adama motiwasiýa bolup dur. Şuň goýberen ýalňyşlyklary ýene birnäçe adamlara sapak bolup dur. Ýöne şul adamy bolşy ýaly kabul etýäler, örän gowy görýäler. Dünýäň ýüzünde iň bir tanalýan liçnistlaryň biri. Kimden sorasaňam hatýa by adyny eşidendir bir gezek. Maýk Taýson. Şu wagta çenli şuň gazanan puluny hasaplaýalar, ýedi ýüz million dollar pul bolmaly. Ýöne hakykatda on million dollar puly bar. Olam şükür, iki müň üçünji ýyl Maýk Taýson polny bankroda düşýär. Ýigrimi üç million dollar bergide bolýar. Häzir soramagyňyz ahmal, nämä sowdy onça pul diýip. Aýdyp bereýin men. Kiçilikden kepder saklama gowy görýär şul adam. Onsoň ýagdaýy bar wagty kepderler üçin ýylda dört ýüz müň dollar sowýar eken. Ýa bolmasa iki million dollara gyzyllan wanna. Sekiz ýüz müň dollara sagat. Sekiz million dollara brilliantdan zynjyr. Ýa bolmasa prosta şu göleňler üçin bäş ýüz müň dollar. Oň daşyndan maşynlar sany-sajagy ýok, jaýlar, üstesine-de şol ýaramaz keýpiň astynda birgiden naruşeniýalar, tussak edilmeler, hemem promouteram şuň örän kän puluny iýýä. Don King örän mekir ýaramaz adam bolan. Žurnalist soraýar, näme üçin olar ýaly alyp bardyň özüňi diýip. Bulam aýtýa, men saňa nädip düşündireýin, sen meň durmuşym alyp bir gezek ýaşap görmegiňi isleýän diýä. Men örän ýaramaz Slowiýada ösen çaga, hakykatdan hem örän ýaramaz ýerde ösen Bruklinli altmyş altynjy ýyl, öz kakasynyň kimliginem bilenok şul, sebäbi ejesi açyk bozuk zenan bolanda, şeýle bir ýerdi ýa biziň ýaşaýan ýerimiz, Iki dollar üçin adamy atyp pulun alyp bilnýän ýer otay diýýä. Ýedinstwny birinden bir zat öwrenen bolsam olam kas damata diýýä şuň esasy trener bolan adam da. Şony ana kakam ýaly dostum ýaly gowy görýädim. Şondanam edil şony duýýadym diýýä. Ana şondan öňem şondan soňam başga meň ýakyn adamym bolmadyk.

Maýk Taýson nähili ýalňyşlyk edenem bolsa legendarny boksýorlygyny hiç kimem aýryp bilmeýä, rekordsmen, dünýäde boksuň taryhynda ilkinji we ýeke-täk ýigrimi ýaşynda absolýutny çempion bolan adam, boksuň taryhynda ilkinji bolup üç tituly bir ýylyň içinde alan, ilkinji boksýor iň gymmat gonorar tölenen, hemem birnäçe ýyllap öz çempionlyk titulyny gorap gyzan adam. Häzir Maýk Taýson elli ýedi ýaşynda, sekiz sanam çagasy bar. Soňky aýaly bilen örän arassa, bagtly durmuşda ýaşaýar. Dünýäň islendik künjeginde garaşylýan adam hemme kişi dostlaşasy gelýär şuň bilen. Şuň bir döwür bankrot bolanda filmlere düşmegi, birgiden gepleşiklere gatnaşmagy bny gaýtam ömür topdaky adama öwürýär. Meselem, Şahruk Hany şu aýdymlary, obrazy, filmleri bilen gowy görlen bolsa, Maýk Taýsony şu ýalňyşlyklary bilen, şu ýeten derejeleri bilen, hakykaty bilen gowy görülýär şul adamy. Häzir şul adam saňa sagatlap motiwasiýa bermäni başarýar. Olam geçen ýolunyň öz opytynyň astynda. Men şeýle aýdan zadyny haladym. Eger siz belli bir derejä ýeten bolsaňyz, gapdalyňyzda-da ynanyp bilýän adamyňyz ýok bolsa hakykatdanam, gowja diňläň diýýär. Şübhelenýän bolsaňyz, znaçit şol adam däldir diýip aýtýar. Ýeke galyň. Bir hepde galyň, gerek bolsa bir aý galyň. Sebäbi köpçülikde köp adam özüni ýitirýär. Artykmaç öwgüli sözler, täze dostlar ýa ýok ýerden peýda bolan konkurensiýa, saňa gerek däl şo zatlar, ýöne uje binjalyk etýär sen biderek zatlarla meşgullanýaň, şoň üçin ýeke galyň. Diňläň özüňizi. Şondan gowy düşünjek adam ýok diýýä. Ejeňiz bolsa, kakaňyz bolsa, söýýän ýaryňyz bolsa oňa ýetesi zat ýok, ýöne hemme kişä ýetdirenok şo zatlar diýip aýtýar. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun. Ynha çagajyklam şular meň. Meň özüm dokuzynjy klasa çenli örän erbet mekdepde okadym. Ýöne meň çagalam bolsa şu wagt çasny mekdeplerde okaýarlar. Men hemişe ýazýan olara gowmy ýagdaýlaryňyz, oňatmy, näme etýäňiz? Olar bolsa maňa ýazýarlar, Kaka harply alňyşlygyň bar, ýazyp bileňok sen diýip. Meň bolsa bar aladam şu wagt şolaň ýanynda bolmak, şolary gorap saklamak. Şu zatlara düşünmegim üçin maňa kän ýyllar gerek boldy. Ýöne Allajana şükür ahyry maňa-da gelip ýetdi. Dostlar salam, şu gün men siz bilen bir wideo paýlaşjak, klip dogrusy. O taýda men özümem oýnaýan, ýöne örän ýaramaz adamyň keşbini janlandyrýandyryn men, öňünden aýtýan. Näme üçin bor diýdim men muňa? Sebäbi edil şolar ýaly adamlar bar durmuşda. Şoň üçin görüň, baha beriň, может durmuşyňyzda bolup geçendir şolar ýaly adamlar, ýa tanşlaryňyz bardyr, ýa-da öňünden bilmegiňize peýda berer.
Bilýän, seň ile soň koňun. Hormatly dost!
Şuny maňa geçiräý. Diýýän sen meni unutmagyn. Maşyn ýuwdurmana geldiňizmi? Hawa. Ahmet gel hany.
Salam. Salam.
Men ýuwmaly maşynyňyzy. Şeýlemi?
Galaý ol onda.
Hawa. Men gidýän senden aýrylyp. Hoş gal ýatda meni. Söýýän seni. Hoş

Bolmadyňyzmy?
Bolup barýan ine. Düşüniş alsam bolýa. Hemme kişiň kaş alýan däldir. Sag boluň. Bolýa sag bol.
Hemme kişi kaş alanokmy? Be, bilýäňä özüň. Haý senem. Pulum ýok bolansoň pullyny gözleýänme? Garaşan.

Biraz ulurak. Şu wagt şolar ýaly uly ýaşly allawçy oglanlar bar. Bilýäňmi şony? Goýsana gyz, tapýaňla senem bir zat. Wiý, men saňa görkezeýin şolar ýalak birini. Hany? Ine.